Khawvela Lalram ropui ber pawl, Rom Lalram, Roman Empire, hian a vanglai chuan ram zau tak a awp a. Tunlai hunah heng Europe ram hrang hrang Spain, France, Greece, Turkey leh a dangte bakah, North Africa leh Asia ram te, Mediterranean tuipui leh a chhehvel ram zawng zawng te chu an thu hnuaiah an dah vek a ni. An vanglai tak tak hi AD zah leh sawm pasarih vel niin Emperor Trajan-a hun lai a ni. An vanglaia an ram awp zau zawng hi square kilometre, vaibelchhe sawmli leh pasarih vel zeta zau a ni a. Mipui vaibelchhe zaruk chuang zet chu an thuhnuaiah an awm a, hei hi a hun laia khawvela mihring awm zawng zawng za sawm hnih a tling phak hial a ni. Kawng zawng zawngin Rome khawpui a pawh a ni tih hiala an sawi thin khawpa Lalram ropui hi Mizote erawh chuan kan hriat lar berna erawh chu Kristian an tih duh dah nasat zia a ni thung. Isua khengbettute chu Rom sipaite, Rom khawpui kanchhana Kristiante puhtu lalsual Niroa te, Katakom martarte chanchin leh a dang tam tak pawh a awm ang. Kristian an tih duh dah nasat zia hian Mizote zingah chuan an ropuina zawng zawng hi a hliah vek tih ila kan sawi sual awm lo e. Isua Krista pianhlima thah tumtu leh Kraws a kheng bettu chu Rome sawrkar a ni a. Zirtir Petera leh tirhkoh pawla te tihlumtu pawh Rome sawrkar a ni a. Kristian ringtu hmasa Ignasiasa leh Smurna khaw Bisop Polycarpa te thattu pawh Rome sawrkar tho a ni. Heng kan sawi tlem te te hi chu a langsar zual tak tak leh vawiin thlenga an hming kan la sawi te an ni a. Heng bakah hian mi sing telin nunna chanin an mar tar a, Rome sorkar khan engvangin nge Kristian te hi a huat em em? Engvanga ti duh dah vak vak mai nge a nih? Khati khawpa Kristian te do dala hmaisa thintu kha engtin nge tunah hian Kristiante hmunpui a lo ni leh tak daih si i, tun ṭumah hian kan ngaithla dawn a ni. A hmasa a kan lo hriat atana ka duh chu, Rom Lalram hian kum zanga chuang zet a awh a, tin, Kristian an tih duh dah hian kum zahnih leh sawmnga chuang zet a awh bawk a ni. Heng chhung hian thil tam tak a thleng a, chuvang chuan tun tumah hian kan sawi vek seng dawn lova, sawi hmaih leh sawi loh tam tak kan nei dawn a ni tih lo hre lawk ila. Rawm Lalram lo indin dan hi tawi tein i han sawi phawt teh ang. Rawm Lalram lo indin dan hi zankhat thil thu a din a ni lo a. Tin, a rei tawh em avangin historian te pawh ngaihdan hrang hrang an nei a ni. Chung zinga ngaihdan tlanglawn deuh ber leh ṭawm tunga deuh berah chuan Rome lalram hi Romulus-a'n BC zasarih leh sawmnga pathuma Tiber lui kama khawte taktea a din aṭanga lo inṭan a ni a. Romulus-a leh a unaupa chungchang pawh hi thawnthu ngaihnawm tak a awm a. rep changah ngaihthlak kan la tum dawn nia. Romula Sakhaudin te takte ah chuan tunlaia kan kalpui ang mipui thlan ten ro an rel a, rorelna fel leh mumal takin an kalpui a ni. Chu an khaudin chu a lo thang lian zel a, ram an zauh zel a, indona zatel an hmachhawn a ni. A tawi zawngin sawi tile kum zatel tam tak kalkan duaiin BC zana ah Julius Caesar-a rawn lan atangin sawi tan leh ta ila. Julius Caesar-a chu Rome sipai hotu huaisen leh rothap zet mai a ni a. BC. sawmli leh pakuanaah Pompey leh Crassus-te nen chang hoin Rome sawrkar paihthlahin amah leh amah chu thuneihna a inpe ta a. Heta chang chiah hian Rome chu mipui thlan ni lo dictator, emperor kan tih te chuan an awp chho tan ta a ni. Julius Caesar-a hnuaiah hian Rome Lalram chuan a hmel a thlak lawkah kalphung thar chi hrang hrang tunlai thlenga kan la chin te hi an rawn ti chhuak a, chung zingah chuan calendar te, khua leh tui nihna, citizenship, te a lar zual an ni. Thuneihna a pum hmawm vek avangin Senator Brutus-a leh Cassius te chuan phiar ruhin March ni sawmpanga BC sawmli leh pali-ah an that ta a, mahse a thihna chuan buaina pakhat a rawn thlen ta a, chu chu tunge a ai awh ang tih chu a ni. Chutia Emperor Julius Caesar a ai awh tura an buai nuaih nuaih karah chuan a fa lak Augustus-a chuan a rawn ding chang ta a, ani hian Emperor nihna chu a chelh ta a ni. Augustus Caesar, Mizoten Kaisara Augusta tia kan sawi lal lai hian a ni, Isua Krista chu khawvelah a rawn pian tak ni. Kaisar Augusta kaihhruaina hnuaiah hian Rome lal ram chu a ral muang hle a, Pax Romana an tih remna siam zawnga lal ram enkawl chu a uar hle a, tin insum dawn tawnna leh infrastructure lamah pawh hma an sawn nasa hle a ni. Isua lo pian lai pawh hian Judai ram chu Rome sawrkar thuneihna hnuaiah hian a awm a. Emperor chu Kaisar Augusta a ni mah se, Judai ram vel enkawltu ber leh lal ber Kaisar Augusta hnuaia awm chu Herod the Great an ti. Mizo ten Lal Heroda tia kan hriat thin hi a ni. Mahse, Isua thih dawn leh Kraws-a an khenbeh hun lai vel chuan Heroda hi a thi tawh a, Pontius Pilat, Mizoten, Pontia Pilata, tia kan sawi hi Judai ram vel enkawltu a ni tawh a, Rome Emperor pawh Tiberius Caesar a ni tawh a ni. Isua lo pianhlimah khawchhak mifingten Heroda lal ina an luh sual avanga Rome sipaiten nausen Isua thah an tum bak hi chu Isua dam chhung hian Rome sorkar leh Rome sipaite nena buaina an neih thu hi hriat a ni meuh lo a. A tibuaitu tam zawk leh hek rengtu chu Judate an ni mah zawk a nih hi. Mahse, engati nge Rome sipaite khan Isua kha Kraws-ah an khen leh si? Engati nge Isua thih hnua Rome sorkar khan Isua hnungzuitute kha a thah tak chiam chiam leh si? A indawtin kan sawi zel dawn a ni. He khawvela Isua'n a zirtir laia a zirtirna langsar tak pakhat, Lal ka ni, a tih leh Pathian a nih thu a sawi hi a hun lai khan thil thar a ni hauh lo a. Lal Isua chauh ni lo, midang eng emaw zat pawhin, Pathian he lei a lo kal ni hian an inchhal ve tho a ni, chung zinga langsar ber chu Rome Emperor te ber hi an ni. Rome Emperor te hi an lal em em a, an thuneihna pawh Pathian atanga an dawn. He leiah Pathian mihring anga lo kal niin an inchhal thin a ni. Chu mai bakah, Rome lallai hian sakhuana leh politics chu a kal kawp tlat a. Rome Emperor te chuan anmahni chu mihringte enkawl tura Pathian ruatah an inchhal avangin an lal em em thin a. tumahin chu chu an hnial ngam lo va, rawm thuneihna sawi nep leh a kalh zawnga khawsak chu thihna a ni mai a ni. Chuti chung chung chuan a hun lai hian he leia Pathian lo kal nia inchhal hi an awm ve reng tho a, an zingah chuan Isua ngei pawh hi a tel ve a ni. Judate chuan rawm thuneihna lak atanga chhan chhuakah ropui taka he khawvel awppuitu tur Messia chu nghakhlel takin an thlir a, mahse an beisei angin a lo kal ta si lo a, Messia chu an hai a, Kraws-ah an kheng bet hial zawk a nih kha. Lal Isua khan langsar taka Rom sorkar a do dal emaw a sawi chhiat hriat tur a awm lova Judaten tal awh tir tumah, Rom sorkar sawichhia ah an puh pawh khan tangka ah Kaisara lem chuang a let chhuak a, Kaisara thil te chu Kaisara hnenah per u a ti ta mai a nih kha. Isua thihna tur hian Juda te khan Rom sorkar laka helna chawk chhuak ah leh Rom sorkar sawichhia ah an puh nasa ber a, hei hi a hun lai kha chuan thihna a tlin vang a ni. Pathian remruat ang zelin thil a thleng a, Pontia Pilata chuan Kraws-ah a khen behtir ta a nih kha. Mahse, Pontia Pilata pawh khan Rom sawrkar laka a sualna a hmu chuang lo va, He mi fel thisen lakah hian ka thi ang e, tiin nangnin in ti tiin ti rawh u, tiin a kut a silsan daih zawk a nih kha. Isua damlai hi chuan a hnungzuitute hi Kristian tih an la ni lo va, Isua zuitute pawh mi tlemte chauh an la ni. Mahse, Isua thih hnu hian Isua zirtirna chu nasa takin a zirtirten an puangdar a. Nasa takin chanchin tha an hril ta a, Isua leh a zirtirna pawmtu pawh an pung chak ta hle a. Hei tak hi Rome sorkar pawhin a ngaimawh a tling chho ta a ni. Tirhkohte thil tih bung sawm pakhat, chang sawmhnih leh parukah chuan Antiochei khuaah Isua hnung zuitute chu Kristian tia an koh hmasak ber thu kan hmu a. Hei hi AD sawmli leh paruk vel a ni a, Isua thih atanga kum sawmli dawn liam hnuah a ni chauh tihna a nih chu. Kristiante chu Rom sorkar tan ngaihmawh tham an lo tling chho ṭan ta a. Meh mi mai theih in ringin Kristianna pawmtute chu nasa takin an ti duh dah ṭan ta a ni. Isua thih hnu hian khawvel hmun hrang hrangah nasa takin Kristianna chu a dar ta a. Rom sawrkar hmunpui, Rom khawpuiah ngei pawh chuan Kristianna pawmtu sang tam tak an awm ta hial a ni. Kristianna darh zel meh mi tum hian nasa takin Kristiante chu hmaisak an ni chho ṭan ta a. Kristiante tih duh dah kawnga mi langsar ber ber te, Mizo te pawh ina kan hriat chu Rom lal Nero leh Rom mi nihna nei Saula a hnua Paula mi ta te hi an ni. AD sawmruk leh pali, July ni sawm pariat a Nero-a'n Rom khawpui a hal chiam pawh khan kang mei chhuah chhan ah Kristiante a buah a, nasa takin a nghaisak phah a Kristiante chu ban lerah ṭawnin kawtthler tih en nan te an hal ṭhin a ni. Rom sorkarin Kristiante a do chhan leh a tih duh dah chhan hi chhan hrang hrang a awm a. A hmasa berah chuan Kristiante chuan Pathian pakhat chauh an biak vang a ni. Kan sawi tak ang khan Rom hun lai hian Pathian pakhat chauh an be lo va, Pathian tam tak an be ṭhin a. Chung zingah chuan an Emperor ngei pawh Pathian angin an be ṭhin a ni. Rome Emperor te Pathian anga biak rawn ching chhuaktu ber hi Emperor Caligulus a ni a, AD sawmthum leh pakhat atanga AD sawmli leh pakhat chhung a lal a ni. Emperor Caligulus hian he leia Pathian rawn kal angin a inchhal a, Rome mi zawng zawng leh a thu hnuaia awmte chuan Pathian angin an be tur a ni tih thuchhuah a siam a, chu chu Kristiante rinna kalh a ni a, Emperor thu chhuah an zawm duh loh avang chuan nasa takin Kristian te hian an tawrh phah ta a ni. A dang leh ah chuan heti hun lai hian Kristian te chu helna chawk chhuak tu ah puh an ni bawk a ni. Kan sawi tak ang khan Rome lalram awp hi a zau em em a, khawvel zawng zawng hmun thum a thena hmun hnih dawn an awp a ni. Heti khawpa ram zau an awp ve theih chhan hi Sorkar laka helna leh sorkar to dan zawnga che te laka na taka hremna an lek kawh thin vang a ni. Chutiang chiah chu Kristian te lakah hian a thleng a ni. Kristianna kha khawvelin a hmain a la hmelhriat ngai lo va, an tan chuan thil thar a ni. Rom mite tih dan, an culture ang, an nunphung chi hrang hrang, mipat hmeichhiatna kawnga inthlahdah thlengin Chung lakah chuan Kristiante chu an inthiar fihlim tlat si a, an tih dan phung zawm ve duh lo leh ti ve duh lo chu sorkar do leh sorkar ep zawnga che angah ngaiin nasa takin an chungah hma an la ta a ni. A dang lehah chuan Kristiante chu Rome lalram inlungrualna ti chhetuah leh an ram dinhmun ti derthawngtuah an ngaih vang a ni. Lal Isua thih hnu khan zirtir sawm pahnih leh mi dangte chu Isua thu zawmin khawvel hmun hrang hrangah an kal dar a. Nasa takin Kristianna chu a hun lai khawvelah khan a darh a ni. He Kristianna lo darh chak em em mai hi Rom thuneitute chuan an Lalram inlungrualna ti chhe theitu-ah leh an ram dinhmun ti der thawng phakah ngaiin Kristianna darh zel tur chu ven vat ṭula an hriat avangin Kristiante chu an bei ta a ni. Mi tam zawk Kristiana an inleh zel loh nan Kristiante chu a langsar theih ang berten an ti hlum a, ennawm chhuahna hmunpuiah te, sakei bak nei hmaah te paiin an pawh sawmtir a, meipui a hal hlum te pawh an awm a ni. Polycarp-a pawh kha mipui tam tak hmaah mei a hal hlum a ni. Mahse, chuti chung chuan Kristiana chuan ral lam pan a hnekin an pung tual tual mai zawk si a ni. Kristiante tawrhna hi a nasa em em a, kum zahnih leh sawmnga chuang lai a awh a ni. Sawi vek zen a nih loh avangin tih duh dahna lam chu duh tawk ta ila. Engtin nge chutiang takah Kristianna dotu leh ti duh dahtu chu Kristiante hmunpui a lo nih tak daih zawk tih lam hi i han sawi leh teh ang? AD zathum leh paruk ah chuan Rome chuan Emperor thar a nei a, a hming chu Constantine a ni. Constantine-a chuan a hmaa Emperor-te dang ang thoin Rome Lalram zauh leh an awpsa humhim chu hnapui berah a nei a. Chu bakah a hmaa Emperor dangte ang thoin Pathian tam tak a be ve tho a ni. Mahse, AD zathum leh sawm pahniha chuan khawvel history thlak lawk khawp inlarna Constantine-a chuan a hmu ta a. Battle of the Milvian Bridge an tih indohna hmachhawn tura an inbuatsaih mek lai chuan Constantine-a chuan vana thil eng tak mai, ni ang maia eng, cross chhinchhiahna eng chu a hmu ta a. Chu inlarna chuan he chhinchhiahna hi hmang la i hne ang tiin a hrilh bawk a ni. Tichuan a inlarna hmuh ang chuan Constantine-a chuan a ti ta a, a sipaite awmphaw ah zawng zawng chuan cross chhinchhiahna chu a ziah tir a, Chumai bakah amah chuan tiang sei takah kraws chhinchhiahna chu a keng bawk a ni. Tichuan, Battle of Milvian Bridge an tih indonaah chuan Constantine-a chuan Marcus Aurelius Maxentius chu a hneh ta a ni. He indonaah hnehna a chan hnu hian Constantine-a chuan Kristiante laka a ngaihdan a thlak ta a, Kristiante tih duh dahna pawh a tawp chhunzawm ve ta nghal a ni. Kristiante chu Rom sorkar dotu leh hel pawl anga an ngaih chu an paih thla ta a ni. Constantine-a hian Kristianna darh zau zel nan leh humhim a nih zel theih nan a thawh hlawk ta hle zawk a. AD za thum leh sawm pathumah chuan Edict of Milan an tih chu chhuahin, he thuchhuah hian Kristiante chu dan ang thlapa pawm an nih thu leh tun chinah tuma inti duh dah tawh loh tur an nih thu a chhuah a. Chu mai bakah Kristiante chuan an Pathian chu zelen takin an be ve tur a ni a. Kristiante Pathian biak leh an sa khaw thil tih tibuai zawnga chet thawh leh khawsak chu a khakchak ta bawk a ni. Mahse, hei hian Constantine-a chu Kristian a ni ta e tihna a la ni chuang lo va, Pathian tam tak a biak zingah Kristiante Pathian chu a tel belh ve chauh ang a ni. Kristiante rinna laimu tak tak Pathian pakhat chauh biak erawh a la kalpui chuang lo a ni. Mahse, a thih dawnah chuan Kristian danin baptisma a chang a. AD za thum leh sawmthum pasariaah Constantine-a chu a thi ta a ni. Constantine-a hi Kristian dik tak tia han chhal theih chu ni chiah lo mahse, Nasa takin Kristiante chu a thlawp a, biakin sakna tur sung ngaihtuah kawngah te, Kristiante inrel bawlna tur ngaihtuah pui kawngah te a thawh hlawk hle a ni. AD zathum sawmhnih leh panga ah Nicaea inkhawmpui a ko a. He Nicaea inkhawmpui hi Nicaea khawpui ah neih niin tunlai ah Turkey rama Iznik hi a ni. He inkhawmpuiah hian Khawvel hmun hrang hrang atangin Kristian hotute an kal khawm a, kalphung mumal zawk neih dan turte relin thurin mumal tak ziak a dah thlapin an siam bawk a ni. An rorel pawimawh vawiin thlengah kan la hman zingah Easter Sunday hman hi a tel nghe nghe a ni. Constantine-a pianthar dan chungchang hi a chanchin ziaktu Eusebius leh Lactantius-a te ziah atanga kan hmuh theih a ni a. Mahse, tun thleng hian historian-te zinga inhnialna a la awm reng a ni. Historian thenkhat ten Constantine-a hian inlarna hi a hmu ngei a, Kristianna hi a pawm ngei a ni an tih laiin, a sawi nep pawl leh awih lo pawl erawh chuan Constantine-a khan ni eng a hmu sual mai mai a ni. Kraws chhinchhiahna pawh ni zung hi kraws chhinchhiahna anga a lan thin vang mai mai a ni e an ti ve tlat thung a. Chu bakah Constantine-a hian Kristiante tih duh dah a ban chhan zawk chu an lalram zau takah khan a darh nasa tawh a si a, anmahni do zawng leh ep zawnga khawsak reng ai chuan an zinga mi ni anga lanah a thuhnuaia dah a duh vang mai maiin Kristianna kha a pawm a ni an ti ve thung a ni. Eng pawh ni se, Isua rawngbâwl ṭan aṭang khân, dotu leh beitu tam takin Isua leh a zirtîrna Kristianna chu he khawvêl aṭang hian paih bo tumin bei ṭhîn mah se, tumah an la hlawhtling lo a. Kristiante tih duh dahna kawnga phusa êm êm Saula pawh tûn thlenga tirhkoh pâwla kan la tih reng zâwk a ni ta hlauh a. Tin, Kristian sâng tam tak tawrhna thlenah Ennawm siam nana hmang thin rawm khawpui pawh tunah chuan khawvela Kristiante hmunpui a ni ta hlauh zawk a nih hi. Hei hian kan Pathian hi Pathian nung ngei a ni tih a ti chiang hle a ni.